Dim ond Cymraeg. Yeah. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Chwe fawr, chwe fawr, chwe fawr. Does neb uh, yn siarad Cymraeg uh, yma, yn anffodus. Cyngo dinas uh, Casnewydd. Dyma ysbyty y Brenhino Gwent. Aros, uh, da chi'n siarad Cymraeg? Mae angen anau cymod uh, Cymraeg.

Hi. Yeah. Siarad Cymraeg e? Tipyn bach. Bore da. Siarad Cymraeg e? Does na rhywun uh, yn siarad Cymraeg e?

dim ond ychydig o bobl yn, yn, yn, yn Chasnewydd uh, yn, uh, medru Cymraeg. Oh, yeah. uh, felly, uh, beth uh, wyt ti'n ffedu uh, am uh, diffodol yeah. uh, i raidd uh, Gymraeg yn, yn Chasnewydd? Wel, pryd es i'r ysgol, yeah. es i'r unig ysgol Chasnewydd yn yr adran, Ond nawr mae pedair ysgol Gasnewydd, y mm. Gymraeg yn Gasnewydd. Mm. Felly mae nifer o ysgolion wedi cynyddu llawer. Mm. Felly mae'r dyfodol yn edrych yn braf iawn i siaradwyr Cymraeg, yn ywedig y rai ifanc. Yeah, yeah. Mae plant yn dysgu mor Gymraeg wedi yma. Nid yr oedolion, ond y rai ifanc. O le uh, wyt ti'n dod? Uh, o, o Gasnewydd. O Gasnewydd. Uh, oes gen ti uh, llawer o gyfeiroi i siarad Cymraeg uh, bod dydd? Ydw, wel, yn y swydd ma, dwi'n siarad mm. Cymraeg. Fel arfer, dyn ni'n dweud bore da, good morning mm. i bawb. Hewdd, yn ôl y gyfraith, mae rhaid bod yn dwyieithog. Mm. Felly mae rhaid dweud bore da, good morning. Okay. Mae rhaid rhoi'r siawns, yeah, yeah, yeah. y cyfle i rhywun siarad Cymraeg. Felly okay. dwi'n dynedd y Cymraeg pob dydd. Oh, okay. Yeah. Efforth, efforth uh, cwsmeri, ie? Ie, ie. Oh, okay, okay. Yeah.
okay.

pump neu rhywbeth fanna, uh. penderfynodd fy mam anfon ni i ysgol Gymraeg. Dyw hi ddim yn siarad Cymraeg, mae neb arall yn siarad oh, Cymraeg. Okay. Felly nath yr ysgol newydd agor, okay. felly nath hi penderfynu anfon ni i'r ysgol Gymraeg. O, oh, da iawn. Wel, mae wastad gan yr ysgol yn Cymraeg safonau uwch mm. na'r ysgol yn Cymraeg. Wel, efallai neu wastad, ond yeah. fel arfer. Yeah. Uh, ah, fwy dau wedd uh, gen ti um, siarad Cymraeg neu Saesneg? Mae'n dibynnu ar y sefyllfa. Fel, fi'n hapus siarad Cymraeg gyda chi, ond... Ie, da iawn. Diolch. Os, os, ond os dwi yn y, os dwi yn y stryd fel arfer, dwi byddai'n dweud rhywbeth yn Saesneg. Just hefyd, mae'n eitha lletchwith os dyn nhw ddim yn siarad Cymraeg. Mm. A maen nhw fel, mm. Ond ie, dwi'n hapus siarad y ddwy iaith. Mae'n bron pob sefyllfa. yn Casnewydd. Ia.
Ond uh, dwi dim yn uh, clywed... Uh, mae... Ia, yeah, uh, mwy... Cymraeg ar y stryd. Ia, yeah, mae mwy o bobl yn siarad... Wel, o pryd i pryd, ond mae mwy o bobl yn siarad Poeleg neu uh, Urdu oh, yn Casnewydd. Oh, oh, okay. Ond o bryd i bryd, beth, beth ti'n clywed Casne, uh, Cymraeg yn yeah, Casnewydd, yeah, yeah, yeah. ond fel arfer, Mae pawb sy'n siarad Cymraeg hefyd yn siarad Saesneg, felly mae'n haws yng Nghasnewydd siarad Saesneg â phawb, a wedyn os maen nhw'n siarad Cymraeg, mm. na, dyna ni. Mm. Does neb yma uh, oriau gelf. Casnewid uh, yn siarad Cymraeg. Mae, mae Catherine ar y desg yn siarad tipyn o Gymraeg. Yeah. Tipyn ba. Mae pobl, mae staff yn dysgu Cymraeg. Mm -hmm. Mae'r cwpl yn ni sy'n dysgu Cymraeg, ond ie, yeah, fi o'r un sy'n siarad yn y rigol. Felly maen nhw'n gofyn fi gwestiynau Ond ie, mae cwbl o bobl yn siarad Cymraeg. Mae'n haws cael swydd yng Nghymru os dych chi'n siarad Cymraeg.